insha allah obboleeyyan keenya eeganaa khutbaan teenya taarraan tanaa wanni dubbattu gabrichi tokko dalagaa isaa qulqullii godhachuu fi akka isaaf qeebalamtu godhuu fi akkasumatti immaas dalagaa barakaa qabdu yookaan dalagaa ikhlaasa qabdu arkachuudhaaf akka galata guutuu arkatutti dhiiroo maaltu isarra jira wanni isarra jiru jalqaba duraatiif silaahul qalbi qalbii isaa tolchuudha qaba. Qalbii tolteetu dalagaan isiin dalaydu irraa qeebalama, qalbii tolte dalagaan isiidhaa ada baasa baaftee firii takkittiin inni dalage gartee azalaa meeqa godhamtee isii isaaf katabamtii jedhan. Kanaafuu qalbiin tun yoo gabrichi tolchuu baate dalagaan inni dalaguus bakka hin qabdu akkasuma gartee kheyriin isaarra kheyriin isarraa dhuftu hundinuu isaaf qeebalamuu fi qeebalamuu dhabuu keessa jirti jechuudha yoo qalbiin isaan tolin. Kanaafuu qalbiin ilma namaa kun ni dhukkubsatti, qalbiin dhukkubsatte tun maaliin wallaanamti? Waan jirurraa inshaa Allaah waliin laalla jechuudha. Cibaada Allaah, yaa gabroottan Rabbii! Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa maal nuun ja'a? Yaa gabroottan kiyya! Qalbii teeysan qulqulleeysuuf, akka qalbiin teeysan qulqullooytu godhuudhaaf, alaa bi zikrillaahi taxma'innul quluub. Akka qalbiin teeysan ziqii qabaattuu fi akka qalbiin teeysan gartee kheyrii hedduu dalagachuu dandeeysutti qalbii teeysan zikrii rabbiitiin gizee hundaa'uu jiraachisaa nuun jaa jechuu kanaafuu ayyuhannaas yaa almaan namaa ittaqullaha ta'aalaa rabbii olaanaa ta'e sodaadhaa wa'lamuu beekaa anna allaha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Rabbiin gartee qulqullaawee ol tahe laa yanzuru ilaa suwarikum gara gartee qaama keenyaa nun laalu bareedina qaama keenyaa nun laalu fokkina gartee maan tana qaama keenyaatis nun laalu akkasuma sadarkaa qabeenya keenyaa nun laalu akkasuma sadarkaa shanyiidhaa naman laalu laakiin ammoo yanzurullaahu rabbiin ni laala ilaa quluubikum wa amaalikum gara qalbii qulqulliitii fi gara gartee maan tana dalagaa qulqulluudhaati laalaaya Kan Rabbiin gartee darajaa guutuu godhee galata guutuu godhee isaaf katabu qalbii qulqullooyte malee qaama qulqullinaa fi akkasumattimmaa zaata qulqulleeyfatanii jiraachuudhaanii mitiya. Kanaafuu Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala wanni qulqulleeysuudhatti nu ajaje qalbiidhaaya. Dhiiroo qalbiidha jechuun tun maali hogguu jennu qalbiin tun eeysa jirti akkami qulqulleeysine hogguu jennu qalbiidha jechuun wahiya cudwun isiin tun humna takka tan rabbiin qoma namaa tana keeysa godhee isii tanarraa waa hundinuu burqitu jechuu wanni ati dubbachuu deemtuus isiirraa burqiti wanni ati dalaguu deemtu hundinuu isiirraa madditi jechuu madda gartee qaama keenya kana keeysatti wanni sochiin gabrichi godhu hundinuu isiirra baatu malee dalagamuu hin dandeeysuu

Gabricha wanni dalagaan inni dalagu xiqqoo dalaguu guddoo dalaguu dalagaa isaa kan itti rabbiin irraa qeebalu qalbii isaa laaleet irraa qeebala yoo qalbiin isaa qulqullii qabaatte irraa fuudhaaya kanaafuu qalbiin tun wahuwa alladhii izaa salaha Bar isiin tun gartee tan yoggaa isiin tolte qaamni namaa hundinuu tolu tan qaamni namaa hundinuu mayruuya. Akkasumatti immaas yogguu qalbiin sun badde qaamni namaa kunuu ni bada. Qaamni namaa nuurarkachuun, qaamni namaa ifuun, fuulli namaa ifuun qalbii tanaa ni ifaaya. Akkasuma immaa dalagaan namaa qeebalamuunis isii tanaani jechuudha.

Jaalalti ati Rabbii qabdus qalbii saniin beekkamti, dalagaan ati Rabbiif jecha dalaydus qalbiin beekkamti, shawwaduu hin dandeessu jechuudha Rabbi. Dalagaa dalaydu tana ati immoo dalaguttiin jiraa bar jettee namarratti illee yoo fakkeessite Rabbi irra fakkeessuu hin dandeessu jechuudha. Rabbiin qalbii teetis ni beeka waan taateef irra fakkeessuu hin dandeessu yaa. Ammaas isiin tun mahallu mahabbatillaahi bakka jaalalti Rabbii irraa burqitu, bakka sodaan Rabbii irraa burqitu, akkasumatti bakka kajeellaan rabbii irraa burqituuya hanga ati rabbii kana kajeellaa isaa qabduu fi hanga ati sodaa rabbii qabduu fi hanga ati jaalala rabbii qabduus isiisantu ibsa waan ta'eef rabbiin wayanzuruhaa isiisan laala jechuudha sirraa bakka takka bakka laaluun qabu qalbuma teessan laaleeti waan ani dalaydu irrattiis galata sii galcha kadhaa ati kadhattullee sanirra dhaabbatee rabbiin subhaana wa ta'ala deebisaa sii godhaa quba gabaadhu yaa gabicha rabbii akkasuma qalbiin tun wama hallu niyatin bootaa gabriyyi tokko itti niyatu waan takka dalaguuf waan takka dubbachuuf bootaa dura niyaan dhayxe irraa gabbaatuutu achii quba qabaadhu allatii isiin sun ta qaama namaa keessa jirtu tan sababaa siitiin qaamni namaatis tolee dalagaan namaa toltu sun bootaa niyaan irraa burqitu sanii quba qabaadhu yaa kanaafuu dalagaan ilma namaa toluun yoo qalbiin tee toltee akkaan sirraa qeebalamtuudha yoo qalbiin tee toluu baatte immoo sirraa qeebalamuun siidhaa hin jiru maaliif jennaan tolinni siidhaa maali izaa kaanatil qalbu qalbiin tee hogguu taate ta fayyaa qabdu hogguu taate tolinni kun hundinuu isiirraa dhufaya yogguu qalbiin tee immoo gartee si dhukkubdu yookaan qalbiin tee dhukkuba qabdu qalbiin tee dhukkuba wahiitiin tuqamte Badiin siidaa achirraa kaati. Kanaafuu qalbii tana akka isiin hin dhukkubsanne qalbii tana eeguun gabricha irra jiraaya. Akkasuma hadiisa keessan maaltu dhufee jira nabii sal- nabiirraa sallallahu alaihi wasallam innama al'amaalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa. Dalagaan ilma namaa kani fayyaa taatuun niyaadha. Ilma namaa hundaafuu wahuma niyatee jira. Qalbiin fayyaa qabdu immoo niyaa qulqulliidhaan yoo kaatee waa dalayde Rabbiin galata guutuu godheetii siidhaaf katabaaya. Kanaafuu yoo qalbiin tee gartee si dhukkubsatte wanni isiirraa maddu kakka gartee maan tana mallattoo dhukkuba siidhaa kan hibsu kakka gartee hisdii quurdha dhabaa fi akkasumatti maas Waan silaa kheyriin tahin hundinuu gartee sirraa ka burqitu yoo taate dhuk qalbiin sun edaa dhukkubsattu jirti mallattoo siidhaati jechuu. Yoommoo gartee gaarii dalaguu keeysatti amrun bil ma'ruufi wan nahyanil munkariin sirraa argamte ati gizee hundaa'uu nama gaariin nama ajajee hamtuurraa nama dhoorku nama haqa qaroommatu nama haraam firraa eegu ka halaal qaroommatu yoo taate qalbiin nama sanii gartee dhukkubarraa dandamattuu tahuusaati mallattoo namaa taati jan jechuu. Cibaadallah yaa gabroottan Rabbii innal quluuba qalbiin tun ni goggoydi eega goggoydee immoo fatakuunu isiin tun ni taati kal hijaara akka dhagaadhaat taati quba qabaadha dhagaan yoo bishaan keeysees hin jiidhu yoo bishaan keeysaa fuutees jiidhuma hanga gubbaarra jiru santu gubbaarraa deema malee hanga feete bishaan keeysa keeysuus bishaan keeysa taa'ee fi ala taa'eefiis tokkuma jedhe Saniifuu qalbiin hogguu dhukkubsatte, hogguu qulqullii tahuu dhabde, akka dhagaadhaatti goggoydiiyaa, inumaa dhagaarra jabduudha taatiihuuyaa, gaafa san maal taati? Rabbirraa fagaachuudhaatu isiidha dhufa, rahmata Rabbiirraa fagaachuudhaatu isiidha dhufa je. Xaa'aa Rabbiirraa akkasuma fagaachuudhaatu itti dhufa jechuudha. Yoo qalbiin gabrichaa qalbii dhukkubsattuu taate, hi goggoydi. Eega qalbiin si goggoydee booda immoo, ati gartee wanni sirraa mul'ata. Eega qalbiin tee si goggoydee booda Rabbi irraa fagaachuudhaa sirra mul'ata. Rahmata Rabbii irraa fagaachuus sirra mul'ata jechuudha. Rahmata Rabbii irraa garaa murattee Rabbuma kanaa'uu gartee waan dhabdees isaan naaf kenna jettee gara isaa deebi'uu dhabuudhaa sirraa mul'ata. Xaa'aa Rabbii gartee Rabbiin ifumaaf of kan nu miidhe jettee Rabbittuu zannii baddee akka ati gartee xaa'aa Rabbii irraa fagaattuu sirra mul'ata yaa. Kanaafu, wa ab'adul quluub, irra fagoon qalbiidhaa Rabbirraa, al qalbul qaasi, qalbii goggoydee quba qabaadhaaya. Qalbiin yogguu goggoyde Rabbirraa fagaatti, isiin hogguu goggoyde wahummaan takkallee nuu iseedhatti hin dhagayamaniya. Faayidaa takkallee isiin hin qabdu. Waa takka keeysa waan isii fayyadaatii fi waan isii miidhaatuu addaan beekuu hin dandeeysu jechu, gaafa akkas taate. Wain kaanat sahiihaa yoo immoo ka fayyaa qabdu taate bakka itti dhawamte beeyti bakka itti miidhamte beeyti bakka sanitti deebiteeti harka rabbii siitti ol qabdee yaa rabbi an dogoggoraan qaba jettee rabbirraa furmaata harkachuudha dandeeysiya kanaafu rabbiin subhaanahu wa ta'ala alaa bidhikrillaahi tatma'innul quluub nuun jechu qalbiin teeysan tun akka hoggu takka illee amalli siin jijjiiramneef zikrii rabbii heddummeeysaa yaadannoo rabbii heddummeeysaa yaa Maaliif? Jechi keessanii fi gochi keessan hundinuu akka isiniif qeebalamuuf zikrii Rabbii heddummeessaa, qalbiin teessan akka fayyaa taatuuf jecha jechuudha. Kanaafuu ibaadallah, yaa gabroottan Rabbii, faayidaan gartee maan tana qalbiin tun qabdu, dalagaan tee sii qeebalamuu fi sii qeebalamuu dhabuu keessatti isiidhaatu murteessaadha. Kanaafu ibaadallah yaa gabroottan Rabbi wa min alquluubi qalbii tanarraa qalbii goggoyduu jira qalbii laaftuu jira wanni qalbii si laaffisaatii fi wanni qalbiin tee akka goggoydu si godha zikrii rabbii irraa fagaachuutu qalbii si goggoysa yoommoo zikrii rabbii heddummeeysee zikrii rabbii lazzamte qalbiin si jiidhuu irraa hafinsan qabduuya Achii booda immoo eega qalbiin tee gartee zikrii rabbiitiin jiitee booda sodaa rabbii sii dhufa jaalala rabbii sii dhufa rabbi irraa garaa murachuu dhabdee rabbii kana gartee gizee hundaa'uu isa kajeeluudhaatu sii dhufaa yaa akkasumatti rabbi dhihaachuudhaa sii dhufa dalagaa teetii fi jecha kee hunda keessattuu rabbi dhihaachuudhaatu sii dhufaa yaa Achii booda dalagaa gaarii sirraa mul'ata. Dalagaa hamtuu dalaguu hin dandeeysu, dalagaa gaariidhaa sirraa mul'ata. Maaliif Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal nuun ja? Salaata keeysan jabeeysa. Inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar. Salaanni keeysan kun hamtuurraa isin dhoorkiti. Hamtuurraa dhoorkamuu yoo barbaadan salaata jabeeysaa jaa jechuu. Edaa osoo salaannuu yoo gartee Badii irraa dhoorkamuu dadhabne. Osoo ibaadaa godhu jirruu badii irraa dhoorkamuu yoo ka dadhabnu taate qalbii teenya goggoginni keessa jira. Qalbii teenya san dura wallaanuudhaatu nurraa barbaachisa jechuudha. Ibaadallah yaa gabroottan Rabbii. Wali qaswatil quluubi goggogina qalbiidhaatii fi jiidhina qalbiidhaatiif asbaabun sababaa hedduudhaa jira quba qabaadha. Sababaan hedduun sunuu tan gartee gabrichi yoo dalage qalbiin isaa laaftu yoo isii dalaguu baate qalbiin isaa goggoydu sababaa hedduu jiraa ja. Maaliif jennaan.

dabalama. Yommuu qaraatii Qur'aanaa qara'uu wajjin qalbiin birasi jiraachuu baattee afaanumaan. Niyaan tee gartee gaarii tahuu baattee yoo gartee kanuma akka waliin jiraattu taate si jijjiiruun ni jabaatti. Kanaafuu warra Qur'aanaan jijjiiramu Rabbi nu haa godhu. Waqaala subhaanahu wa ta'aala Rabbiin olaanaa te ni ja'a. Allaahaan kun bar ka Qur'aana kana buuse irra caalaa haasawaa godhee ka buuse, ka wal fakkaataa tahe, akkasumatti immaas Masaaniya taksha'irru minhul juluud, Masaaniya, kani gartee maantana hogguu warra azaabaa dubbateet warra jannataa dubbatee, Azaaba hogguu dubbate jannata dubbate, warra hamtuu dalagu dubbate, warra gaarii dalagees gara- galata inni qabu, warri hamtuu dalage qixaaxa akkanaa qaba, warri immoo gartee gaarii dalage sawaaba akkanaa qaba je'ee ka gartee akkasin lama lamaan oofu ka ta'e. Maaliif jennaan kaafira dubbatee muslima dubbachuu irraa ha- jalaa hin hambisu, Mu'mina dubbatee mushrika dubbachuu irraa hafin hin hin hambisu akkasumas jannata dubbatee azaaba dubbachuu gargar hin hambisu jechuudha. Darajaa inni qabuu fi azaaba inni qabu gartee dalagaa tana hundaa'uu adda addaan ka dubbatuuya. Kanaafuu yaa gabroottan Rabbi Qur'aana Rabbii qara'uun waan qalbii namaa laaffisu irraa waan ta'eef warra Qur'aana qara'ee qalbii laaffifatu Rabbi nu haa godhu. Kanaafuu Nabiin sallallahu alaihi wasallam maal nuun ja'a? Aboo zikrii rabbii heddummeeysa zikrii rabbii heddummeeysuu keeysatti qalbiin teeysan laafti zikrii rabbii heddummeeysaa nuun jaa nabiin sallallahu alaihi wasallam akkasuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal nuun jaa alam ya'ni lilladhiina aamanuu an takshaa quluubuhum lidhikrillaahi yaa nabi muhammad obsa beekomsi keen geenye warra rabbitti amanetti hin geenye qalbiin saanii garteen maan tana khani laaftu Zikrii Rabbiitiin kan ilaaltu sanitti hin geenyeeyi. Edaa Qur'aanni Rabbii zikriin heddummeessuun qalbiidha nama laaffifti. Nama laaffifti jechuun itti gahee jira jechuudha. Kanaafuu warroottan Rabbitti amane mallattoon isaanii Qur'aana qaraanii qalbii laaffifachuun isaan bira jirti jechuudha. Kanaafuu ibaadallah yaa gabroottan Rabbii wanni nurra jiru maali jennaan qalbii teenya tiksuudhaan nurra jira. Gizee hundaa'uu Qalbii teenya tiysuudhaan nurra jira jedhe. Fafii haadhihil aayatil kariima, aayata kana keessatti maaltu jira? Annal qur'aanal aziima, qur'aanni guddaan kun, a'azamu, irra guddaa, min asbaabi maa yaliinul qalbu, irra guddaa waan qalbiin nama isaan, namaa isaan jiiturraa, qur'aanni irra guddaa waan qalbii namaa jiisuuti jechuurra nu qajeelcha jedhe. Eenyuuf jennaan?

Yaa nabi Muhammadoo osoo buufne, quraana kana osoo buufne gaara irratti, ati gaara san ni garta, ka Rabbi sodaatu tahuu dhagarta, ka dhugoomsu tahuu dhagarta quraana san, sodaan Rabbii sababaa saniin ka itti dhuftu tahuu dhagartaaya. Akkasuma ilmi namaatis gartee yoo niifi gartee quraana kana irratti deebi'e, faayidaa guddoo arkuu danda'a. Kanaafu, wa annahu, haasoyni kun kan gartee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana kanaan dhagaanuu ni laafa, jibaalli gartee gaarri ni laafa ka jee kun ilmi namaa keessa dagatee jira, akkasumaanuu qalbii ilma namaatu edaa gaararraa'u jabduudha jechuudha. Kan Qur'aana kana qaraanu, kan Qur'aanni kun nu keessa jiru itti fayyadachuu dhabnee akka jiraachuun jabeenya qalbii ilma namaarra nama qaceelchaa jira.

Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa, Namni diin Rabbii kanarraa garagale, namni qaraatii Qur'aana Rabbiirraa garagale, itti dalaguurraa garagalee, firraa duubatti dhiise, duniyaa tanarra jiruu hamtuu jiraateeti, jiruu gartee waa takka waan gaarii fi hamtuu gargar hin garreen keeysa jiraateeti, guyyaa, guyyaa aakhiraallee gaafa aakhiraa sanillee Rabbiin bal'aa godhee isa kaasa. Akkasitti immoo Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa san, Rabbii isaatiin maal ja'a? Yaa Rabbi duniyaa irratti arkuun turee maaliif arraan tana ija na dhoorkita gaafa jeen ati gartee gaafa sani fayyadachuu dhiifte tanaaf arraan tana galanni kee kana ta'e jeen Rabbiin guyyaa san jawaaba isa dhoorkaa jee. Kanaafuu ibaadallah yaa gabroottan Rabbii wanni nurraa barbaachisu maali jennaan qalbii teenya tolchuudha qabna. Akka dalagaan xiqqoon dalaynees bakka nu hirkattuuf guddoon dalaynees akka dachaa nuu taatuuf Qalbii teenya qulqulleeysuudhaatu nurra barbaachisaaya. Yaa gabroottan Rabbii! Isin hin fakkaatinaa bi'ahlil kitaabi warra kitaabaatti hin fakkaatina, warra amma dura kitaaba kenname, alladhiina isaanowwan sunu hummilu tawraata wal injiil, warra gartee tawraatii fi injiil kennamee, kitaaba sanirraa fa'araduu garagalanii itti dalaguurraa qara'uusaarraa garagalanii faqasat quluubuhum qalbiin isaanii goggoydee sababaa qalbiin isaanii goggoydeehu akka warra halaakamee san hin tahinaaya bisababi dhaalika sababaa saniin ka halaakamanii san hin tahinaa isin ammoo garan garan galinaa qaraatii quraanaa quraanaarraa garan galinaa gorsa rabbiin akkan nutti himu kanarraa garan galinaa qeebalaatii arraan tana itti dalagadhaa achii booda immoo wataliinu quluubukum qalbiin teeysan ni laafti gorsa dabalachuudha dandeeysi gorsa dheeratellee gorsi nurra dheerate jettee hifachuu osoo hin tahin mu'minni waan gaarii irraan quufu waan taateef waan wahuma gaarii itti himu jiraniin dadhabneetii maaliif akka nu- nurra dheeriisitanii osoo hin tahin quufuun hin jirtu jechuun muslim muumina bira kheyrii quufu jedha muuminni saniifuu qalbii yoo dadhabbii heddummeeysite qalbiin zikrii rabbii irraa yoo dhaga'uu dadhabbii heddummeeysite qaraatii quraanaa dadhabuu heddummeeysite gorsa sitti himul- sitti himamullee yoo dadhabuu heddummeeysite qalbiin tun gartee dhukkubaa keeysa jira jechuudha dhukkubuma ta'ee keessa jira dhukkubni isii keessa jiru yookaan dhukkuba garteen maan tana mul'ataa ta'ee fi yookaan dhukkuba dhokataa ta'e keessa jira jechuudha. Kanaafuu qalbiin teenya akka qulqullooytuuf dhukkuba irraa qalbii teenya eeguun nurraa barbaachisaadha. Ibaadallah ya gabroota rabbi. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala wanni nuun jiru hedduu zikrii rabbii heddummeessaa zikrii heddummeessuun kun

Qubuulu awaamirillahi, Amrii Rabbiin isiirra dirqama godhe yoo haqa eegaltu taate, waan Rabbiin dirqama keetii kana dalagi je'ee lakkooysaan itti kenne, tanaa fii tanaa fii tana dalagu qabda je'ee dirqama Rabbiin irratti godhe yoo haqa eegaltu taate, qalbiin sababaa saniin laafuu dandeeysiya. Akkasuma. wal amali bihaa itti dalaguudha qabdi jechuudha. Zikrii Qur'aana Rabbii kanatti yoo ka dalaydu taate qalbiin sababaa kanaan sii laafti irra guddoon sababaa qalbiin sii ati teetti laaftu kana tahaaya. Akkasumatti maas wajtinaabu maa nawaahii waan Rabbiin irraa dhoorke irraa yoo fagaatte Waan dalayduu fi waan nyaattu irraa, waan gartee Rabbiin irraa si dhoorke irraa yoo ka fagaattu taate, waan haraam ka lagattu yoo taate, waan haraam irraa ka fagaattu yoo taate, Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sababaa qalbiin tee itti sii laaftuti sii godhaaya. Akkasumatti immaas, faqbuulul haqqi, haqa qeebaluuniis wahuma gartee sababaa qalbiin tee itti sii laaftuuyi quba qabaadhu. Haqa jechuun abbuma fedhe irraa yoo sitti dhufe, fedhu gartee nama darajaan isaa guddoo irraa sitti haa dhufu, Fedhu nama darajaa hin qabne irraa haa sit dhufu, fedhu gartee nama ati hin feene irra illee haa sit dhufu, feetu nama feetu irraa haa sit dhufu, haqa waan ta'e takka qeebaluun sababaa qalbiin laafinaa sii fidaaya. Akkasumatti immaas dalaguudha qabda waan Rabbiin dirqama sirra godhe hundaahuu dalaguunis sababaa saniif siif taatiya. Akkasuma immaas sababun lil hidaaya, sababaa gartee maantana, Ati gartee qaceelloodhaas sii taati. Qalbiin tee sii laafuun sababaa qaceelloo sii taati haqa irratti jechuudha. Akkasumatti immaas sababaa wayuqawwil iimaan iimaanni kee jabaachuudhaas sii taati jechuudha. Edaa iimaana jabaatu haqa qeebala, iimaana jabaatu sadarkaa namaa tana gargar fiduu dhiisee hayni sududuma isa dhufeen liqimsa jechuudha. Abbaa fedheeyu taanaan. suduuduma isat dhufeen haqa wanni ta'e takka itti dhufte taanaan ka fudhatu nama gartee iimaanni isaa jabaate saniitummaas rizqii isaa keeysattillee waan haraamii fi waan halaal saniitu gargar lagachuu dandaaya wa min asbaabi layyini alquluub ammaas sababaan qalbiin tee itti sii laaftu akkasumatti sababaan qalbiin tee itti sii laaftu ati gartee maan tana guddisuudha Ibaadaa Rabbii tana guddiftee laaltee waan Rabbiin dalagi siin je'e guddiftee laaltee dalaguudha. Akkasumatti gorsa qeebaluudha, waan gorsa tahee sit dhufe, nasiihaa obboleeysa keetirraa sit dhufte, aboo waan akkana akkanaatiin sirratti arke, wanni akkana akkanaa sirraan toltu obboleeysa kiyya nasiihaan si yaada jennaan qeebaluudhaaya. Maaliif jennaan? Wa tarkil ghiiba, isa hamachuu dhiiftee isa bira dhayxee aboo waan akkana akkanaatiin sirraa arke, wanni tun sirraa bareedduu miti, akka Rabbiin gartee obboleeysa tokko khan Rabbiin islaaminaa tana kheeysatti waliin nu jiraachisettiin nasihaa si yaada hogguu inni jee, qeebaluu dandawuun sababaa iimaanni khee jabaa tahuu, sababaa qalbiin tee fayyaa qabaachuurraatti taatiya. Khanaafu ibaadallah, yaa gabroottan Rabbii! Sababaan ammaas gartee qalbiin namaa itti namaa laaftuun wanni kaan gartee qalbii tee si laaffisa ati laaluudha qabda fi ahwaalil amraad ahwaala yokaa'uu haala nama dhukkuba dhukkuba adda addaatiin qabamee laaltee Dhukkuba nama nama dhukkuba adda addaatiin qabame kan dhageessees kan ijaan gartees laaltee alhamdulillaahi yaa rabbii kiyya ani fayyaa tana mee kanaa fi kanan narratti taate kan akkan dhukkubsite kunis gabrichuma keeti jettee tee shukrii irra galchitee ta isaa saniin qalbii tee tana dinnii natti kennuunis waan qalbii tee laaffisaati jaan jechu akkasumatti immaas ati laaluudha fuqaraa yookaa miskiina nama sii gadii nama waa takka hin qabne kan ati rabbiin qabeenya si kennee Qabeenya kana Rabbiin si dhooysee kanuma biroo si garsiisu, nama sii gad jiru, nama qabeenyaan sii gad jiru, nama jireenya duniyaa kanaan sii gad jiru laaluunis waan sababaa qalbiin tee ittiin sii laaftu tahaaya. Akkasumatti wal-eytaam, yataamaa nama haadha abbaa hin qabne, nama haadha abbaan irraa dhuman, joollee haadha abbaan irraa dhuman, akkasumatti immaas harmallaa adda addaa tan gartee jaarsi irraa du'ee namni isii tana masruufu, nami isii tana gartee tajaajilu kan hin jirre kana hunda maatii tee tan guutuminaan, Atiis, haati manaatiis, maatiin nagaan waliin jiraattan bakka takka jiraattan kana dagattee osoo qalbii tee oofuu hin tahin warroottan gartee gamtokkee tahanii jiraatan kana laaltee qalbii tee laaffisuun sababaa kanaan qalbiin tee sii laafti jedhan jechuudha. Akkasumatti immaas Falow zaara al-insaan ilmi namaa kun osoo zihaare al-mustashfa mana haakimaa osoo zihaare yookaan mana haakimaa dhaqee osoo laale nama meeqaatu siree mana haakimaa irra jira? ni arga. Ka gartee qaam humna qaama isaa guutuu hin qabnee jira. Akkasumatti immaas kan miilli irraa muramee jira, kan harki irraa muramee jira. Akkasuma immaas fayyaan isaa itti jabaattee sakaraata mawtii keessa nama meeqaa jira jechuudha. Namoottan gartee mustashfaa keessa mana haakimaa keessa sakaraata mawtii irra jiru gartee nama adda addaa kana ar- dhayxee ilaaluun sababaa qalbiin tee itti sii laaftu tahaa yaa. akkasumatti ammaas qiyaasuudha qabda jechu jiruu tee tana qiyaasuudha qabda jiruu dheertuu rabbiin si akkasumatti ammaas qiyaasuudha qabda jechu jiruu tee tana qiyaasuudha qabda Jiruu dheertuu Rabbiin si jiraachise tana warroottan adda addaa kan umriin gabaabbattee sababa adda addaatiin umriin isaanii karaa muramtee, dalagaan inni oofu jiru karaa muramtee, yookaawuu barnoonni inni oofu jiru karooraaf qabatee jiru karaa muramee, karoorri isaa kan inni qabatee jiru sun karaa ciccirame kana laaluun sababaa qalbiin teetti sii laafuuf taatiya. Kanaafu ibaadallah, yaa gabroottan Rabbii, wani nurra jiru maali jennaan? Nama nuu olii ilaaluu dhiifnee nama nuu gadii yoo ka laallu taate gara gartee hammeenya nama irratti chilaaluu osoo hin tahin ifuma tanaaf ni'imaa Rabbiin sirratti tola oole tana ni'imaa Rabbiin nurratti tola oole kana ka laallee ammaa amma gartee qalbii teenya tana ka yaadachiifnu yoo taate qalbiin teenya laafuu irraa hafeensa hin qabdu yaa ibaadallah yaa gabroottan Rabbii Al hayaatu jiruun duniyaa tun laa taduum hin dawwamtu akka amma jirtu kanatti hin dawwamtu quba qabaadhu maaliif jennaan jiruun duniyaa tun abadan dhumuuf teeysi umriin tee tuniis akkas sii dawwamuu hin teeysu dhumuuf teeysi dhaabbachuuf teeysi fayyaan tee tuniis akkas sii hin dawwamtu dhukkubaas sitti dhufuu taa'a yaa ka dhukkubsattes dhukkubni qoftiin sirratti hin dawwamu fayyuunis siif dhufuu teeysii yogguu tam jennaan yogguu gara rabbii deebitee yaa rabbii kiyya ammaa amma zikrii rabbiitiin gartee gara rabbii deebitee rajaa'a kajeellaa gara rabbii ammaa amma ka deebiftu taanaan rabbiin sirraa jijjiiruurraa hafinsa hin qabu akkasuma yaa nama jiruun itti qallatte yokhaa'uu yaa nama jiruun isa cinqite rabbiin sirraa jijjiiruurraayis hafinsa hin qabu yoo ati diin rabbii kanarra deebitee diin rabbii kanaan ka jiraattu taate Rabbiin abadan sirraa jijjiiruurra hafinsa hin qabu jechuudha. Kanaafu ibaadallah Rabbiin olaanaa ta'e maal nuun jayaa gabroottan Rabbii? Ani kaniin laalu qalbii teeysaniin laala malee qaama keeysan hin laalu nuun jee jira. Qalbii teenya qulqulleeysuun nurraa barbaachisaadha. Akkasumatti wanni ati laaluu qabdu gizee hundaahu ifii ol laaluu dhiiftee ifii gad laaluu qabdaa jedhe. Kamaa qaala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam akka nabiin Rabbii jee jiruttu aboo nama isinii ol hin laalina. nama isinii gadii laalaa nama jireenyaaniis zaataaniis jiruu duniyaa tana guutuun sii gadii laali male nama sii olii laaltee ni'imaa rabbiin sii kenne hin dagatin nama sii gadii laali ni'imaa rabbiin sii kenne tana laali galata rabbiif irra galchiya rabbiin subhaanahu wa ta'aala maal nuun ja'a nabi muhammadiin je'ee nabi muhammad nutti as dabarsee maal ja'a wasbir nafsaka ma'a alladhiina yad'uuna rabbahum Lubbuu tantee qabi yaa nabi Muhammadow, ma'a alladhiina yad'uuna rabbahum, warra gartee sii wajjiin Rabbii isaanii yaammatan kanaa wajjiin qabi, bilghadaati wal ashiyyi, ganamaa fi galgala yaroo hundaahuu, ka qalbii isaa hin qaarsine, warra sii wajjiin diin Rabbii qabee dhaabbatu kana wajjiin lubbuu tee qabi, warra sii olii laaltee hin dabrin, gubbaarra ija tantee hin qaarsin, isaan kanaa wajjiin jiraadhu, isaan kana laaliitii isaan kanaa wajjiin jiraadhu nuun ja'a jechuudha.

Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala gizee hundaahuu wani nuun ju'u qalbii teysan tolchaa yo qalbiin teysan tolte dalagaan teysan xiqqoon dalaydan adabaasa hedduu baafteeti hamma dachaa dhibba torbaa oliitti isiniif katabamti nuun je'e jira alaa salluu wa sallimuu alal mab'uuthi rahmatan lil aalamiin Allaahumma salli alaa Muhammadin wa alaa ali Muhammadin kamaa sallayta alaa Ibraahiim wa alaa ali Ibraahiim fil aalamiin innaka hamiidun majiid Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dhurriyyaatinaa qurrata a'yunin waj'alnaa lil muttaqiina imaama